जी 20 मिनट समय अछि और एहि 20 मिनट में बहुत रास से बातचीत अछि किछु गीत किछु अहाँ सबक बातचीत और किछु टेलीफोनो में बातचीत मतलब सबसे पहिने जे एकटा जानकारी दऽ रहल अछि छी से अछि मैथिली पत्रकारिता के क्षेत्र में एकटा आर निशन डेग के शुरुआत मिथिला सृजन पत्रिका ई प्रकाशन अछि भेल अजीत आजाद के संलग्नता सक्रियता में और एहिसँ पहिने ई सब बाल बंधु सेहो निकालि रहल छथि बाल पत्रिका आ मैथिलीमे पत्रिका निकलब पत्रिका बन्द हैब ई परम्परा जकाँ छै आ, तऽ जतेक चलए बहुत नीक एहिमे एकटा आओर जोड़ि कऽ कहब जे प्राय हमसभ चिन्ता करै छी जे मैथिलीमे पत्रिका निकलैए फेर बन्द भऽ जाइए दीर्घायु नहि होइए मुदा जतबे निकलैए जएह निकलैए वएह एकर साहित्यिक परम्पराके लेखन परम्पराके पत्रकारिताके इतिहासके बड़ा सुदृढ़ ढङ्गसँ निरन्तरता दैत आबि रहल छै एकटा व्यवस्थित करैत आबि रहल छै एहिमे एकर विशिष्ट योगदान छैहे तऽ एहिमे अ, जानकारी दै छथि अजीत आजाद जे मिथिला सृजन पत्रिकाके अ, ग्राहक बनि कऽ दस गोटेके अ, बनेबो करी आ, से सबके आग्रह जे अपना बनी आ कमसँ कम दस दस गोटेके बनाबी अ, जाहिसँ एकर प्रसार हेतै व्यापकता बढ़तै आओर दाम वास्तवमे समयानुकूल छथि रखने से हमरा बेसी नीक लागल जे पत्र पत्रिकाके दाम अने अनेरे बेसी राखि देल जाइत छलैए आ पन्द्रह टका भारू छथि रखने बावन पृष्ठक पत्रिका अछि मैथिली भाषा आ साहित्यक विकास लेल आ, ई सभक विशेष सहयोग हैत आओर एकरा लेल आ, भारतीय नंबर नौ तीन शून्ना चार तीन नौ तीन शून्ना चार तीन चार नौ तीन आठ तीन फोन वा व्हाट्सएप में संपर्क कर सकै छी सेहो एकटा जानकारी एकरा बाद किछु आओर जानकारी सब जेना कि रोशन पाठक कहै छथि जे बहुत दिनके बाद आइ फेर हेलो मिथिला सुनि कऽ आ, सुनऽके मौका भेटल बहुत नीक लागि रहल अछि सान्दर्भिक बातसभ आ, ई एफ के माध्यमसँ अपन भाइजीके याद करऽ चाहै छी भाइजीके नाम नहि लिखलहुँ हँ आ, से आर नीक रहता भाईजी के नाम जारे हेता त रोशन पाठक जी और ई कही जे म, बेसी दिन के बाद सुनऽ के मौका भेटल खास कऽ कऽ आइ काल्हि मिथिला भाषी सब अ, बाहर बाहर बेसी छथिन अ, सऊदी में कतार में मलेशिया में चाइना में और भारत के दिल्ली मुंबई कोलकाता मद्रास बेंगलोर

रेडियो कांतिपुर में जब क्लिक करबे तो सुननाई शुरू भ जात तो ई बात के कनी प्रसार सेहो कयल करियो जतऽ अपन लोक सब छथि तिनका सबके जे संवाद के आदान प्रदान कनी आर नीक जकाँ होय अभिशेष कुमार ठाकुर अभिषेक कुमार ठाकुर कहै छथि जे हम छी अ, हम छी अभिषेक कुनौली बाजारसँ आ अखन भागलपुर बिहारसँ अ, बहुत बहुत याद कऽ रहल छी सुनि रहल छी हेलो मिथिला सब संगी साथी मिलकऽ बहुत नीक महसूस कऽ रहल छी ई जाड़क समयमे जय मिथिला जय मैथिली हिनकर कहब छनि आओर राजेंद्र कुमार सागर लिखै छथि जे सम्भव होय तऽ ई गीत बजेबाक प्रयत्न करी हम तऽ अहींक बगिया के एकटा फूल यो बाबू हम बेटिए भऽ जनमलहुँ कोन कसूर यो बाबू नेहा के आवाज में ई गीत अछि ई गीत में हम हमर गाम फुलगामा के मित्र सब सीताराम महतो महेश मुखिया अशोक शंभु शर्मा लगायत प्रेम विदेह ललन जी हरि सर शीतल सर उदय सर सबके सेहो मोन पाड़ैत सुनबा चाहै छी तऽ राजेंद्र जी आइ हम सुना चुकल छी नेहाके आवाजमे बड़ा सुन्दर गीत आइ ओहिमे संतोष कयल जाय आओर राम अधीन संभव सेहो लिखै छथि जे आ, आजुक हेलो मिथिला अखन खाना पकाबैत कतारमे सुनि रहल छी आ बड़ा नीक लागि रहल अछि आओर अखनके सन्दर्भमे एकटा कथा सुना रहल छी जे कतहु गर्दनि काटैत कतहु देहिया नोचैत छैक बाड़ी झाड़ीमे धियाके फेकैत कहिया धरि लुटाइत रहतै नारी अहिना हमर माथा फाटैए ई बात सोचैत तऽ ई एकटा सोच से परसलनि हेँ आओर आब

बीस बर्खक बेटा एखन नेना छलै। धिया नेनपन मे घरनी बनाओल जेती। होइक केहनो उद्दण्ड बेटा कुल केर लाल। धिया बजती तँ मुँह झरकाओल जेती। आनि देतै उतैर बेटा माँगत तँ चान। धिया छोटो सन चीज ले साधल जेती। जतेक सहती धिया ओतेक हेती कुलीन। धिया ऐ घर सँ ओइ घर झमारल जेती। ई रामक राज्य ने छियैक औ समाज। बाद परीक्षाक सिया बन मे राखल जेति जैर इच्छा अपन जिति परवश धिया कोना कोंइख सँ कोंइख अजबारल जेति जँ जरति धिया एहन रीतक आँच त नीके जे कोंइखे मे मारल जेति त बहुत सुन्दर मार्मिक एकटा कविता निधि कात्यान के आय के संदर्भ मे सोरह दिवसीय नारी हिंसा अंत्यक अभियान जे अछि ओकर प्रथम दिनमे एतेक साधल साधल चीज सब आबि रहल अछि आयल अछि सबके बहुत बहुत धन्यवाद हम कहब और आब कम समय अछि तथापि टेलीफोन सेहो ले पचपन एकतालीस नओ सए पाँच आ पचपन एकतालीस नओ सए छओ ई दूटा हमरा सभक नम्बर अछि अखनका संदर्भमे इएह सब जे हमसब संदर्भ चर्चा केलहुँ हँ आ, ताहिमे बातचीत करी आओर रोशन पाठक नवीन झा मैथिल अपन भाईजीके याद करय चाहै छथि से आ, कहलथि हँ आओर संतोष बेवफा सेहो एकटा रचना छथि पठेने तऽ आइ ओ हम नहि पढ़ि रहल छी अखन चली टेलीफोन दिस देखी जे के छथि श्रोता हेलो जी भाईजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम तेजू

लखन भाईजी लहाने में छी कार्यक्रम शुरुआत से सुनैत रही कार्यक्रम के बड़ा बात जोहैत रहे छी हम्म। ट्रेन के बड़ा प्रतीक्षा रहे ये ये हलो मिथिला के कखन न कतौ न कतौ भाईजी अ, कतौ कतौ किछो करे छी तो बेचैन रहे छी कार्यक्रम ले अम, खैर बेचैन ले- बेचैन नहि रहू प्रतीक्षारत रहू ततबेटा बेचैन रहब तऽ फेर गड़बड़ भऽ जायत अहाँ स्वयं एकटा कार्यक्रम संचालक छी अ, सुन्दर गायक छी संगीत अभियानी छी तऽ ई एकटा नीक बात अछि आओर आइ खास कऽ कऽ आ, अपन मिथिला समाजमे विभिन्न तरहक हिंसा बहुत छै आओर खास कऽ कऽ नारी जकरा प्रकृति किछु अन्तर तऽ केने छै लेकिन ओकरा आ, विभेद करबाक आधार मनुखैस बना लेने आ, यदि नारी हिंसाके मात्र हमसभ आ, सुधारि सकलहुँ एकर अवस्थामे वा निर्मूल कऽ सकलहुँ तऽ बाँकी जे जतेक हिंसा सब छै ओ सब अपने आप खतम होइत चलि जायत एहि दिशामे अहाँके सृजनात्मक कोनो काज भऽ रहल अछि तेजू जी एकटा हम रेडियो से एकटा माने अपने कार्यक्रम से यूके एड के सहयोग में सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड आ रेडियो समग्र के सझिया अभियान एकटा सुरक्षा आ न्याय के पहुंच छै भाईजी एहि विषय वस्तु में हमसब विशेष करके महिला हिंसा के संबंध में महिला हकित के संबंध में बातचीत कयल करे छी उनका सबक सुरक्षा न्याय कोना हेतै एहि संबंध में सब सप्ताह के बुध दिन बातचीत कयल करे छी तऽ कतौ ने कतौ भाईजी हमरा लागे छै जे नारी के स्वयं अपने आगा बढ़ऽ पड़तै कनि अपना से ओ घर परिवार के इज्जत के कारणे और जे कि एकटा आदत भऽ जाइ छै पुरुष लोकनि समूह घर परिवार से जे कतौ ने कतौ असुरक्षित होइ छै हिंसा से हँ बड़ा पीड़ित रहै छै ओहि हिसाब से अपने कनि आगा बढ़य पड़तै हमरा तेना लागि रहल छै चलू ई बात तऽ सभठाम लागू होइते छै सभठाम लागू होइते छै मुदा जे ऑलरेडी आगाँ बढ़ल छै ओकर सेहो कनि दायित्व बेसी भऽ जाइ छै जे जे पाछा पड़ल अछि भऽ सकैए तकरा लेल कनेक अपन यात्राके कनि ठमका ली आ नहि तऽ हाथ पकड़ि कऽ ओकरो सङ्ग सङ्ग लऽ कऽ आगाँ बढ़ी आओर एकटा एहि सन्दर्भमे हम कहब जे किया ने किया जखन हमसभ कोनो गीत रचना करै छी वा कोनो बात बाजै छी जखन अपने भीतरसँ ओ विचार अबै छै तऽ लगै छै जेना ओ बेसी प्रभावकारी भऽ रहल छै मुदा जखने कखनो कोनो एनजीओ, आईएनजीओ वा अ, एकटा बुझू ने ठिकियाल निर्दिष्ट अभियान अन्तर्गत जखन हमसभ ओ सब बात बजै छियै तऽ ओतेक प्रभावकारी नहि भेल जकाँ लगैए ई हमर व्यक्तिगत अनुभव अछि अहाँके केना लगैए ना एकदम सही बात कहली भाईजी हम ई एकदम सही बात कतौ ने कतौ हमरो तहिना लागै छै हम्म, हमसभ एहन एहन बात कतेको ठाम कयल करै छियै राखल करै छियै हूँ लेकिन बहुत नहि दृष्टि नहि नीक सोच से नहि नीक विचार से लोक सब कनि कटियाल जकाँ हमरा लागैत रहै छै हूँ हूँ चलू तेजू आइ एतबे मे हमसब विदा लेब जी भाइजी अन्तिम मे जते केओ सुनि रहल छथिन हमर संगी सब अ, सब गोटे के बहुत बहुत विवाह पंचमीके शुभकामना आओर अपन अपन काजमे लागल रहए मिथिला मैथिली पर समर्पण रहए हम सब गोटेके आग्रह विवाह पंचमी से बेसी विवाह पंचमी बीत गेल ई सोलह दिवसीय नारी हिंसा विरुद्धक अभियान चलि रहल छै तऽ ओहिमे कोना समर्पित होइ ओकरा कोना मनसँ मनन करी आ ओहि दिशामे आगाँ बढ़ी

अहाँ के बाजि रहल छियै अहाँ सब- हमे रोबिन कुमार साह उर्फ शंभू साह बाजि रहल छी कतयसँ रोबिन जी आ रात बिरात सप्तरी जिला सात नंबर वार्ड हाल की करै छियै आ, अपने बीपीएस पढ़ि रहल छी विराटनगर में हम्म, हम्म। तऽ अखन विराटेनगरसँ कि राजविराजसँ आ अखनि हाल राजविराज मे छी एहि चुनावी माहौल के कारण से। ओ चुनावी माहौल तऽ चुनावी माहौल मे अहूँ डूबल छियै। आ कनी कनी डूबऽ पड़े है कनि बिल्कुल अपनो के बिल्कुल बिल्कुल लोकके सब सुविधा सचेत चाही। करबाक लेल सेहो जुटनाइ जरूरी छै युवा सबके आओर बेसी भूमिका छै एहिमे। अ जी तऽ ई तऽ लगबे करू। आओर आइ जेनाकि सन्दर्भ छै। कहलहुँ जे सोरह दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय रूपमे ई दिवस मनायल जाय लगलैए जे नारी पर जे हिंसा होइ छै ओहि विरुद्ध के ई केहन देख रहल छियै अपना समाजमे आओर एहिमे कोन तरहक डेग उठायब जरूरी छै एहिमे देख रहल छी कि नारीहरूके कुछ खास फैसिलिटी या कुछ अधिकार मिल रहल छै अपनोके जे मैथिली कल्चर यऽ जे सरायमे यऽ ओहिमे की होइ छै कुछ चार दिवारीके अन्दरमे कुछ उस चीजके मतलब अपने के जे हम जे अपन सप्तरी जिला में देख रहल छी हम्म, तऽ ओहिठिना कुछ एहन नहि होइ छै कि मतलब उनकर सबके जे बाहर जाके कुछ शिक्षा हासिल करी या कुछ उनकर के जानकारी मिली उ वातावरण व्यवस्था नहि कर रहल छै हम्म, हम्म, तऽ मालूम नहि एहि खातिर मतलब आब एकरा की कहल जाय ओ तऽ हमरा शब्द नहि मुँह मारि रहल- आबि रहल यऽ मगर एक तरफ हमरा ई लागि रहल छै कि नारी आरके मतलब पुरुष आरसँ कुछ ज्यादा मतलब वृद्धि छै ओकरो मे कुछ क्षमता अछि मगर ओकरो आर के अपनो के चार दिवारी के बाहर नहि आबि दए आबै लए मतलब ओकरो प्रोत्साहन नहि दए रहल छै अपनो आर के हूँ प्रोत्साहन तऽ छोड़ि दियौ जगह मात्रे दऽ देबै तैयो भऽ जेतै प्रोत्साहन किया वएह हँ छै कि मानि ओकरो लिअ तऽ जगह पैकेज नहि देबाक बना लेल रहल की छै होइ अपना छै आरके हमरा सबके परिपाटी एहन अछि जे एकटा कुर्सी मे हम बैसल छी तँ ई कहबै जे बड़ बढ़ियाँ दोसरो क्यो अबै छै तँ आबौ, बैसौ, हम एक रत्ती सहटि जाएब, ओइमे अँटतै तँ अँटतै नै तँ धनि सन। मुदा जरूरी ई छै जदि अहाँ बड़ी कालसँ बैसल छी आ क्यो बहुते कालसँ ठाढ़ छै तँ मानवीयताक नाते अहाँकेँ ई धर्म बनैए जे आब अहाँ कनी काल ठाढ़ भऽ जइयौ। जी है ना जरूर जरूर तऽ इहो ओकरा रैली में है ना ठाढ़ हेबै हँ ओकरा कुछ प्रोत्साहन हँ देबै तबे ने ओ हँ आगाँ तऽ ई बढ़तै प्रोत्साहनसँ सेहो स्थान मात्रे हम कहलहुँ ठीक छै आओर ओ जी जरूरी छै आ बहुत बढ़िआँ बात कहलियै अ, शम्भूजी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके आइ ई टेलीफोनिक विचारके लेल आ ठीक छै हमरा कुछ एकटा मतलब अपन मैथिली संस्कृतिक अनुसार एकटा कुछ कुछ एक हरफ कविता कहै के इच्छा रहै जे आइ अहाँके बहुत दिन से तय करै छलु मगर आइ लागि गेल फोन चलू होय गेल चलू बहुत सुन खुशी लगल सुनाउ सुनाउ हँ हूँ मतलब हम अ सिम्पले लाइन मे कहब ठीक छै धीरेन जी हँ आ हँ आ शुरू करब हँ शुरू करू ने

अपने देश में देश देश में अपने देश में देश विदेश में सॉरी कुछ होपलेस भए गेलो अखन नहीं नहीं होपलेस नहीं सब मिल बांटू मतलब कनी ई डर जे में कहलिए अनुभव भऽ रहल अइ कि कोनो नहि मतलब बात बहुत दिन के बाद फोन लगल कनी होपलेस भए गेलियो कोनो बात नहि छै आ, अहाँके मूल कविताके भाव जे एतेक उपलब्धि केलहुँ हेँ ओहि खुशीके सब मिलकऽ बाँटू ई बहुत पैघ विचार छै और एहि अखन विचार बहुत के डर राखू रहि गेल छै दिन जी हमरा हँ मतलब केना ने केना अनुभव भऽ रहल है मगर बहुत दिन के बाद बहुत दिन के बाद फोन लगल एहि गप पर बहुत खुशी छी हम अखन चलू बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके बात फेर हमसभ कोनो दिन अहिना टेलीफोन लागत तऽ सुनब आइके लेल धन्यवाद व्यक्त करब

हम सब अंतिम में छी चलि आयल आब टेलीफोनो बेसी नहि लऽ सकब हँ आइ रंजना झा बहुत प्रसिद्ध गायिका हुनकर जन्मदिन हुनका जन्मदिन के कोटि कोटि शुभकामना हुनकर आवाज में किछु सुनबितहुँ मुदा नहि छी रखने सुनैत रहै छी अहाँ सबके हुनकर नाम सुनैत देरी हुनकर गीत मन मस्तिष्क में आबि गेल रहए आओर काल्हि या परसू गुंजन श्री के जन्मदिन रहए गुंजन श्री अ, जे मैथिली कविता के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में एकदम उभरैत नाम मैथिली अभियान के क्षेत्र में हुनको जन्मदिनक शुभकामना आओर एहि बीच में अ, जिनका जिनक जन्मदिन सब भेलन है सबके शुभकामना दैत अंत में पर सब फेर अपने एकटा गीत, बीत बीत पर लक्ष्मण रेखा डेग डेग पर आयर, गुरुदेव कामत के आवाज में। गीत संगीत हमर अछि धीरेन्द्र प्रेमर्षि के। ओ गीत बाजैत रहत, पहिने हम सुनायब ओकर आगा में रावण नै रामै सँ हराओल जाइए आजुक सीता, धरती तर नै उपरे भसाओल जाइए आजुक सीता, आधुनिक मशीन सँ बेटी जाएत अछि कि पत्ता क, आधुनिक मशीन सँ बेटी जाएत अछि कि पता क, पेटहि के भीतर मे दफनाओल जाइए आजुक सीता दृष्टि खुलैए जखन सुन्नर सृष्टि देख कऽ खातिर एतऽ चटबाक माहोर मराओल जाइए आजुक सीता मांग रूपी दहेज नहि पूर्ति कयला पर कसाइ सासुर मे छीट मटिया तेल जराओल जाइए आजुक सीता वेश्यापनिक तरहथी पर ढाबा, होटल, बार, रेस्तुरां मे कठपुतली सन कें नचाओल जाइए आजुक सीता प्रश्नि ठाढ़ अछि कोना कऽ चलि सकत धरती रथ? दिने दिन जे अनेरे गुमाओल जाइए आजुक सीता। विद्यानन्द बेदर्दी एकटा अहू तरहक रचना लिखने छथि से हम अखन सुनेलहुं आओर गुरुदेव कामत के आवाज हमर। गीत संगीत के एकटा पुरान गीत नारी पुरुष समानता के गीत ई परसेत आजुक कार्यक्रम से अ, प्राविधिक मित्र लक्ष्मी जी के संगे हम विदा लेब ई गीत सुनैत रहू